Әссәләмү алейкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле мөселман кардәшләребез! Әле кайчан гына Рамазан шәриф аена ирешеп, уразалар тотып, Рамазан шәриф аен озатып җибәргән идек, инде Аллаһының рәхмәте белән мөкатдәс булган Корбан шәриф, Корбан гаете якынлашты, мөхтәрәм җәмәгать! Аллаһ Субхана Тәгалә ошбу мөбарәк көнебезне, гает намазларыбызны укып, Өйләребезгә кайтып, корбаннарыбызны чалып, Аллаһ Раббыбызның әҗер-савапларына, ризалыгына ирешергә насыйп иләсен. Чалган корбаннарыбызның ите дә, каны да, тире дә Аллаһ Тәгаләгә ирешми, бәлки безнең тәкъвалыгыбыз, ниятебез, Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә кушканы өчен дип корбан чалуыбыздыр, мөхтәрәм җәмәгать. Иншаллаһ, 31 нче июль көнне иртәнге биштә район үзәгендәге стадионга җыелып, Коръән белән башлап җибәреп, иншаллаһ, һәм инде вәгазь, үгет-нәсыйхәт тыңлап, һәм аннан соң гает намазын укырбыз дип Көтәбез иншаллаһ. Һәм инде шушы корбан гаете намазы укылганнан соң гына без корбаннарыбызны чала алабыз. Бәлки гает намазына барырга мөмкинчелеге булмаган кешеләр булыр. Алар барыбер гает намазлары укылган вакытны көтеп, Үзләренең җирлектәге шушы гает намазы укылганнан соң гына корбаннарыбызны чалу дөрес булачак. Шуңа күрә бер сарыкны бер кешегә атап, фәлән улы фәлән исеменә дип, бисмилләһи Аллаһу әкбәр дип һәм инде чалган вакытында Әллаһу әкбәр, Әллаһу әкбәр, лә иләһә илләллаһу, Әллаһу әкбәр, Әллаһу әкбәр вә лилләһил хәмде дип корбан Тынычланганчы ук шушы тәкбирне әйтеп торсак, яхшырак булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде шулай ук олы мал чалырга ниятләгән кешеләр җиде кеше җыелып, олы мал чала ала. Һәм инде биш кеше дә җыелып, олы малны чала ала, бер кеше дә олы малны чала ала, савабы үзенә булачак. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, корбаннарыбыз бар тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булсын. Җиде кеше җыелып, шуның җиде кешенең берсе ит нияте белән генә кушылса да, корбан берсенеке дә дөрес булмаячак. Шуңа күрә ниятләребез бары тик Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалу булырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Аны өч өлешкә бүлергә тагы да саваплырак. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, бер өлешен мохтаҗларга, мескеннәргә таратыгыз, бер өлешен туганнарыгызга һәм инде бер өлешен үзегезгә калдырыгыз, диде. Бөтен ике өлеш үзеңә калдырсаң да була. Әмма Пәйгамбәребез әйтте, тагы да саваплырак, аны өч өлешкә бүлеп тарату, диде. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, гаиләбездә уналты мең, бурычлардан тыш, Акча бар икән, һәм инде иң кимендә бер сарык чалынырга тиеш, бер кешегә атап, ике кешегә атап бер сарык чалырга ярамый, бары тик бер кешегә генә атап чалынырга тиеш. Һәм инде кешенең соңгы сарыгы бар, әйтик инде ул сарыкны да, әгәр дә чалырга теләге нияте бар икән, Аллаһ Тәгаләгә риза, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына казанырга нияте бар икән, ул итне, Ул корбанны чалып, бөтен килеш үзенә калдырса да ярый. Монда бары тик Аллаһ Тәгалә безнең ниятебезгә, такъвалыгыбызга гына караячак. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әле мөмкинчелегебез бар. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә Аллаһ Тәгалә вакыт биргән, Аллага шөкер. Өч көн дәвамында, иртәгә, гает намазы укылганнан соң, 31 көнне, беренче август көнне, икенче август көнне, кояш баеганчыга хәтле корбан чалырга була. Әйтик, утыз бере көнне кояш баеганнан соң. Шулай ук бересе көнне кояш баеганнан соң да инде корбан чалу ул мәкруһ санала. Әгәр дә инде яктылык белән, якты җирдә, утлар яктыртып, шундый җайланмалар була икән, ул вакытта мәкруһ булмас. Ни өчен мәкруһ дип әйтелә, кояш баеганнан соң караңгы булып, йә үзеңне яраларга мөмкинсең, йә инде хайванга кыенлык, авырлык китерергә мөмкинсең. Шуңа күрә инде ул мәкруһ санала. Ә инде бөтен уңайлыклар тудырыла икән, кояш баеганнан соң да инде корбан чалырга була, мөхтәрәм җәмәгать. Беренче көнендә иң саваплы. Пәйгамбәребез әйтте, беренче көнендә инде корбан чалырга тырышыгыз, диде. Шуңа күрә чалган корбаннарыбыз кабуллардан булсын. Аллаһ насыйп иләсә. Гает намазы укыганнан соң без инде үзәк инде мал сою урынына җыелабыз һәм инде шулай ук инде безнең Сугаз оешмасының ишегалдына җыелабыз. Сарыкларны сайлап, корбаннарыбызны сайлап, инде шунда урында чалдырып, инде итләребезне бүлгәләп тиешле өлешләргә инде алып кайтып китәргә була, мөхтәрәм җәмәгать. Барыгызны да шушы гает намазы белән, гает бәйрәме көне белән тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә барыбызга да шушы бәйрәмнәргә ирешеп, Иншаллаһ, Гает намазларында һәм инде корбан чалган урыннарда күрешеп, инде туганнарыбызны, якыннарыбызны котларга һәммәбезгә дә насыйп иләсен. Сәлам алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.